Пӗр вӑхӑтра эпӗ чӑваш халӑх юмахӗсене, ӗнтӗ чӑваш халӑхӗн вит халӗ ҫав тери нумай юмахсем, аваллӑх юмахӗсем те, пурнӑҫ юмахӗсем те, ӗҫ юмахӗсем те питӗ нумай, тӗрӗрен ӳсем хускатать вӗсенче халӑхӑмӑр. пурнӑҫ мелейӗкӗнче пыни, унта пурнӑҫ пулӑмӗсене ытармӑн ҫавӑрса каланӑ вырӑнсем питӗ нумай. Ҫав юмахсене ӗнтӗ эпӗ сӑвӑласа йӗркелеме кӗнеке куҫса кӑларма май ҫук ши тесе шухӑшлаттӑмччӗ те, чӑнах та ҫав ӗҫпе ӗҫлеме тытӑнтӑм та суйласа илтӗм хама валли пӗр вӑн вӑникӗ юмах ҫавсенчен ҫавсене. Пурасупа халӑх чӗлхипе каласа панӑ юмахсене, халапсене поэзи чӗлхи ҫине куҫарса ҫапла уйрӑм кӗнеке кӑларасси шутларӑм. Ҫыртӑм. Вилӗме улталани ӗнтӗ вӑл вӑрӑм юмах вӑл. Анчах та ман ун пекех вӑрӑм каласа кайнин усси ҫук сӑвӑласа ҫырнӑ хайлавра. Ҫапла кӗскетсе ҫыртӑм та кайран вара ҫав вилӗме улталани тата ытти юмахсене пӗрле пуҫтарса ӑна эпир пичетлесе кӑлартӑмӑр. Кӗнеке юсав тӗсӗнче мана каларӗҫ табай, икӗ чӗлхепе кӑларатпӑр. Пӗрре чӑвашла пултӑр, тепре вырӑсла пултӑр тесе кашнинех икӗ чӗлхепе вырнаҫтарса пырӑпӑр ҫак кӗнеке терӗҫ, кӗнекере терӗҫ. Вара эпӗ кама куҫарттарас-ши вырӑсла тесе шухӑшлама пуҫларӑм та Мускавра пирӗн ӗнтӗ чӑваш литературипе чылайӑрӑн ватажӗ ҫыхӑну тытса ӗҫлекен поэт пур Петр Михайлович Градов. Кам вӑл Петр Михайлов Градов? Вӑл пирӗн чӑваш театрне йӗркелесе яракан, чӑваш литературинче ӗнтӗ малтанхи пьесӑсене тенӗ пек ҫыраканӗсенчен пӗри Максим Кошкинский, Иаким Степановичӑн хӗрӗн упӑшки Максим Кошкинскисен Таньюнпа иккӗшӗн кӗрӳшӗ пулса тӑрать. Ҫывӑхҫын пирӗншӗн Шупашкара час-час килсе каятчӗ вӑл. Вара пӗррехин ҫавӑнпа тӗл пултӑмӑр та пӗрте Мускавра ӗнтӗ, те Шупашкарта тӗл пулнӑ, халь татса калама йывӑр. Ҫулне тытса ӗҫлеме пуҫларӑмӑр унпа. Вӑл юмахсене подстрочник тетпӗр ӗнтӗ. Кашни йӗркене пӗр вырӑсла куҫарса пыратпӑр та. Вӑл вара ҫав подстрочнике илемлӗх шайӗн Шайӗпеле куҫарса пыр ҫыннишӗн чӑн-чӑн литература шайӗпе ӗнтӗ хатӗрлесе куҫарса парать, пырать. Унӑн тӑршшӗ те ҫавӑн чухлех пулса тухать, содержанийӗ те шӑпах ҫавӑн пек пулса тухать. Анчах та вырӑсла ҫырнӑ хайлав пекех лайӑх, йӗркеллӗ, вулаканшӑн интереслӗ тесе каламалла. Хӑвӑрт куҫарчӗ Патрик Михайлович фильме улталани тата ытти хайлавсене. Ребрна вӑтан мӗншӗн авӑтать ятлӑ парса вырӑсла Почему поет петух пичетлесе кӑлартӑмӑр ун чухне пысӑк тиражпала. Хӑвӑрт саланса пӗтрӗ вӑл тираж ӗнтӗ. Ҫынсем, ачасем юлмарӗҫ ӑна нумайӑшӗ. Пӗррехинче Борис Чиндыков ятлӑ пирӗн ҫыравҫӑ пур, лайӑх ҫыравҫӑ, пьесӑсем ҫырать, проза япалисем ҫырать, литература тӗпчевӗпе те интересленет хытӑ. Вара прехинче курӑнмӑр та пуп тет ҫӗмӗнтер. Ман вулаҫа тет, санӑн вилӗме улталани ятлӑ хайлавна каҫхине вӑл ҫывӑрма пӑхчиччесsin ӗнтӗ. Ҫывӑрма вырттӗчӗ, курӑк калатӑп та тет. Малтан эс вилӗмаллани ятлӑ калава, хайлава мана вуласа пар, вара ҫывӑрса кая пек пит лайӑх тесе калать тет. тӑршшӗпех ҫапла вулаттарса манах тет вулаттарчӗ хӑй ҫывӑрма выртас умӗн тет эп вара тет ӑнлантӑм ку хайлав ачана питӗ ҫывӑрса кайма пулӑшнине тет кайран вара тет ӗнтӗ кайран ӳсрӗ тет кайран ун пекех вуласа пар-ха тесе калама пӑрахрӗ тет Анчах та пӗр ҫур ҫул ӗнтӗ пынӑ-тӗк ҫав каласа парас йӗркене тӗк пӑнӑҫласа пыма тиврӗ-ман ҫирӗппӗн тетӗп. Вӑт ҫын пек вилӗме улталани чӑнах та шутласа патӑм та. Тупӑка кӗрсе выртать ӗнтӗ чӑваш ҫынни, чӑваш хресченӗ, тупӑк хатӗрлесе хунӑ та вӑл. Лешӗ Вильямовна кун та пӑшкӑрӗ, тавҫӑрсӑрах хӑман патӗ пӗрле тӑчӗ. Институт тупӑкне мана тӗрӗс мар кӗрсе выртрӑннӑ ӗҫе тесе калама пӑхаттӑм пӗрмаях тет. Ку выртса кӑтарт-ха мана тет. Ку выртса кӑтарт, мӗнле тӗрӗс выртмалла тупӑкра тет. А Лешӗ кӗрсе выртать те Вильямовна аккуҫасӑрах тупӑк виттине хупса хурать. Ҫав тупӑка вара шыпа юхтарса ярать. Тыр-пул пилӗк тет, тепӗр вӑрманпӗр тет. Вӑт чӑваш хресченӗн сӑнарӗ, унӑн пултарулӑхӗ, унӑн тавҫӑрулӑхӗ пирӗншӗн хальхи вӑхӑтра чӑнах та интереслӗ пек туйӑнать, кӑсӑклӑ пек туйӑнать. Пурнӑҫ пурӑнмас килет вӗт-ха пурӑнакан этем фильм вӑл. Фильм эпир ҫук пулатпӑр фильм пирӗ ише кайсассӑн. А пирӗн шутлас килмест пире, тен, пурӑнас килет, хамӑр пурнӑҫа малла тӑсас килет. Ку ӗҫе пӗлсен Велиме улталани ятлӑ хайлав чӑваш халӑхӗн хӑй шухӑшласа кӑларнӑ, хӑй ҫавӑн пекки кӗрсе ҫырнӑ ытарлӑ, хӑйне майлӑ питӗ илемлӗ литература тӗслӗхӗ пулса тӑрать тесе шутлатӑп эпӗ. Тавта пуҫ халӑхӑмӑра.